राखू मिटा ठीक से राखू ना ना रखो पड़ते जी मैं पूरा निकाले लेकिन है पे कहीं मिटा यार धरू धरू हारलो नहीं हुई है मिटा के कहै छल पहिने टेल के हमरा लग पकड़

केना करे है कैची हमर नहे छै नहीं कहे चलिया शान चढ़ावल है अहाँ के नाव पर नहीं कहे चलिया धार है ने कैची सब बढ़िया धार ओकरा हरदम वही में रहे है शान चढ़ावल है देखे छिए लो गीता धरू अरे ई खाली लेके नहीं छै खाली कर, झाड़ जल्दी

साला टाइम पर ओकरा सकाले चलि आबऽ के छलै ने ई भ- ई जेना बुझाय खाली धरू कनि आरो पहिले के भरि भरि के दियौ नीक से पेलिए माँ नीक से

माल त जबरदस्त हो रो लबै छी कतऽ से एहन एहन माल मिता की कहू हमर बाप विदेश से ढोआ पठबे हमरा पढ़े ले ओहि ढोआ लऽ कऽ हम चलि जाइ छियै माल के खोजी में कोन जे एवन माल भेटे ओहे से लो लिएगा हम शाबाश चला शाबाश मिता राउंड में चलाओ ए, मिता

तोरा बिना कमी महसूस होइ छलै की की कहै छै हमरा पाइ के घर एकदम गहूम पेरबै छली बाप रे भरि दिन आइ तबाह भऽ गेलियै रौदा में

पापड़ ने पुगे छो रे ए सार पुराने गिटली है जी सार के देखे जी छह रन राउंड में की पिया तो अपने हैंड डालू बिता राउंड पास पास पास कर पास कर पास दही ने सार भाग लगे छी हमरा जखन लानो रहो खर्चा के हमरा। तो सार तिरबे न करे छी आ तन लगे छी खूब से तन लगे छी फेन तोर पार आते

साला तू कमे मारिए तू साला पाई नहीं देते रहे छी आ तू सबसे बेसी ताने छी बुझ गेली ने हमरे बाव के ढोआ पर हमरे बाव के ढोआ पर तू हीरो बने छी हाँ तू तो साला बुझ ले चरसा फाड़ देबो ओकर बाव कमेते तो ऊ करते मौज ओकरा लागल सार तू मौज करबी ए सुनु बिदा

दे तो सबसे गाड़ी है कायल कुमार बुआ तोरा लगबे कर तू फिल्म उतार के नहीं दू नहीं फिल्म हे झाट से दिला तू साला तोरा घर में पाठी हो बिहान उ है उ है तोरा घर में पाठी हो हाँ करिकिया पाठी छलै

गुरु मोटका के पकड़ के आबि रहल है काक तो रे बुझाइए समोसा है लिट्टी है बड़ भूख लागि गेल हो रे लेकिन एकटा बात है मोटका कुछो जे घर ला कीन के लऽ के चाही ने

अरे मोटका हाँ हाँ अते दिन तू अबै छली अपना ग्रुप में त हाँ, खिबै अबै छी। छली आइ तू एना केला करै छी साला कोनो निमन चीज है के बे, तोरा सबके नहीं खाए वाला है बात बुझ हमरा ले। देखाइयो दे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आइ कुछ बीत जाओ अपना और ए, खाइयो दे। खाइए के रहबै। है, जाइल आइ माल पीने छिए मूड बनल है भूख लग गल हो हमरा आर के खिया बात बुझने नहीं है खाए वाला चीज ए साला हमरा खाए वाला नहीं है आ तोरा खाए वाला है हैं है कना नहीं तू सहजे मने देबही कि हम सब छीन मैं देबही नहीं देबो बुझाए हमरा आज सब फेनो गैंग फाइट चालू करही पड़ते नहीं देबो गुरु समोसा लिट्टी के बात है छीनो पड़ती तू नहीं देबही ना ए नीता ए सुखल हाँ

तोरा कहे चलियो गा नहीं है कहे वाला एते दिन पहिले सब दिन त अपने उठले बैठे छल कहाँ देखे छलिए कोनो समय न साला मोटका हाँ ई मोगियानी काम करी तो निक लगो ऐ रो तू कौन मर्दावा वाला काम करी छी सब टाके ई देख त बैठा क गांजा पिए छी सिगरेट पिए छी जहन सुनै छियै राउंड राउंड में पिए छी हैं जानै छी हम बहुत नीक काम करै छी ई देला से की फायदा होइ छै महिला सबके जानै छी तोहे ले सुन ले ई महीना बारी के टाइम में यूज करला से

स्वास्थ्य खराब छौ प्लस तू दोसरो के खराब करै छी या ई देला से जानै छी तोरो भविष्य ठीक रहतो स्वस्थ रहबी प्लस तोहर परिवारो के ठीक रहबी तो तू एकरा कना के गंदा काम कहली रे मोटका भाई तू हमर आँखि खोलि देले साला हम एके घिन मानै छलियै ई तऽ बहुत बड़का चीज छियै रे बड़का चीज है तब अक्षय कुमार पैड मैन बनल रहे की हाँ हैं? प्रचार हाँ। करे छै के हाँ एनन से हाँ? देखे छली ना कि फिल्म में कुछो ऐसे पहिने कहते रहे छै ना सेफ्टी यूज करू पैड यूज करू हाँ वह ले ई, यार तब हमरा देखै छै हमरा बहुते खर्चा लागि जाय यार तब ले कहता कहीं तऽ कारण ई छलै ने आइए से तू छोड़ दही गांजा भांग दोसरो के कहीं छोड़ दे ले ए

यार कनाई है की कहू एते नीक सुझाव तो फर्स्ट टाइम मत मुंह से सुनी विकास अपना आर कते गलत काम करै छी यार गाजा पिए छी सिगरेट पिए छी ई सब बड़का विकृति हेतै ने ई प्लस सब में काम पैसो पैसो loss बर्बाद घर परिवार के नजर में सेहो हम अहाँ बदनाम होइ छी यार सुखल आइ के बाद साला तू जे ई सब लऽ के एबही तऽ तोरा चमड़ा उदारि देबै नहीं गुरु आई से गांजा पीना बंद कान पकड़। आइ से तोपनो आइ से तोपनो बाप के पैसा बचबही